Min irid ifarraġ qalbu u tlugħ ix-xemx u f'lejl sabiħ, jiġi għandi, jistaqsi lili, jien parir malajr nagħtih. Fost l-imrasi tagħha l-gżira, Birżebbuġa, l-isbaħ xtajtha. Fiha ssib li tixtaq qalbek, jien tlift għaqli malli rajtha. Miż-żewġ ponot tal-port tagħha, truf bejn Għajr Sewda l-Imara, Wied il-Buni u Kalafrana, issib dejjem fihom x'tara. Dik ir-ramla, dik li ndafa bihom tiżbuq ix-xtut kollha, kull fejn tħares tenni qalbek lejha riesqa n-nies bil-folla. Bħala ġawhra ġewwa ħatem, fuqha l-kwiekeb jarmu id-dija, jekk tinsab art isbaħ minnha, id-dewq għidu, liema hija? Qumran mar u tenn. Kull min tenna baqgħu magħha. Birżebbuġa, kull mard tfejjaq, Birżebbuġa tagħti s-saħħa. Taħt il-mili tiegħu l-qamar. In-nies tilmaħ qtajja qtajja, mixħutin fir-ramla tagħha għax ramla tagħti l-ħajja. In-nies kollha hemm tarahom, għaqda waħda lkoll flimkien, kemm binhar hekk ukoll fl-iljieli ma jarawhx jgħaddi ż-żmien. Bil-kitarri ġewwa jdejhom, żbejbiet ifarrġu l-qlub. Il-għożżieb idoqqu u jgħannu għana xieraq u maħsub. Ħadd ma hemm xellugi fosthom, ħadd ma jgħid dan mhux pjaċir, kulħadd jisma' u jiddeverti, iż-żmien twil jarah qasir. Raġun kelli nfaħħarilkom, l-art li ħtartu għall-mistrieħ għax fis-sajf, ukoll fix-xtiewi, Neħħi d-dwejjaq minnufih. Mela ħudu dil-kuruna li għalikom ġiet minsuġa. Hekk smajt l-eku darba jidwi mal-ħitan ta' Birżebbuġa. Ir-raħal marittimu ta' Birżebbuġa beda jifforma għall-ħabta ta' nofs is-seklu dsatax, meta f'dik l-epoka dawn l-inħawi bdew jattiraw diversi nies nobbli mill-ibliet, l-aktar mill-Kottonera, sabiex iqattgħu l-btajjel tas-sajf tagħhom għall-kwiet u t-trankwillità li kienu jikkaratterizzaw lil Birżebbuġa f'dawk iż-żminijiet. Però, Għalkemm dawn l-inħawi damu ftit sabiex bdew jiffurmaw f'raħal abitabbli minħabba t-theddid kontinwu tal-furbani, xorta waħda nsibu evidenzi li juruna li Birżebbuġa kienet fost l-ewwel imkejjen mgħammra bin-nies f'pajjiżna. Xhieda ta' dan hu għar dalam li nistgħu nqisuh bħala l-bidu tal-ġrajja storika ta' pajjiżna. Il-villaġġ iffortifikat ta' Borg in-Nadur, li sal-lum għadu wieqaf fuq l-għolja imsemmija għalih fuq il-bajja ta' San Ġorġ, flimkien mal-villa Punico-Rumana, ukoll huma xhieda li dawn l-inħawi kienu mgħammra bin-nies għal aktar minn elfejn sena. Mhux l-istess jista' jingħad għas-sekli li ġew wara, fejn naraw li sas-seklu ħmistax dawn l-inħawi kienu diżabitati, għajr għal xi ftit bdiewa li mill-irħula viċin kienu jinżlu jaħdmu r-raba' li kien jiksi l-għoljiet u l-widien tal-inħawi. u jerġgħu lura lejn djarhom ma' nżul ix-xemx. Però, fil-vista appostolika li għamel f'Malta l-Monsinjur Pietru Dusina, għaxar snin wara l-Assedju l-Kbir, fl-1575, Ħalla miktuba t-tifkira tal-eżistenza ta' żewġ kappelli, waħda ddedikata lil San Ġorġ fil-bajja li aktar tard issemmiet għaliha, u oħra rurali ddedikata lil Santa Sofija li kienet tinsab fl-inħawi ta' Ħal Far. Il-bini ta' diversi torrijiet għall-għassa tad-dejma, flimkien ma' diversi fortifikazzjonijiet oħra tul il-kosta ta' Birżebbuġa, bdew bil-mod il-mod jagħmlu dawn l-inħawi ftit aktar siguri għall-għajxien. Għalhekk naraw li aktar ma beda jgħaddi żmien, diversi bdiewa bdew jirranġaw partijiet mill-irziezet tagħhom sabiex ikunu jistgħu jgħixu fihom flimkien mal-familji tagħhom bil-għan li jkunu qrib il-post tal-għajxien tagħhom. B'hekk bdew jiġu ffurmati l-ewwel irħula ċkejknin u naraw li sal-aħħar tas-seklu dsatax dawn l-inħawi kienu magħmula minn tliet irħula, Benajsa, Ħal Far,

Mhux magħruf kemm kienet il-popolazzjoni f'Brizebbuġa f'dawn iż-żminijiet. Minħabba l-fatt li dawn il-bdiewa u r-raħħala kienu għadhom jagħmlu parti mill-parroċċi tal-madwar. Però ta' interess li naraw li fejn l-irħula ta' Ħal Far u Bin Għajsa kienu marbutin primarjament mal-agrikoltura, il-Baja ta' San Ġorġ u l-Baja s-Sabiħa bdew iktar jiżviluppaw f'postijiet ta' villeġġatura għas-sajf. B'hekk naraw li lejn l-aħħar tas-seklu dsatax Kienu nbnew diversi djar madwar dawn iż-żewġ bajjiet, li fis-sajf bdew jiġu okkupati minn diversi familji nobbli li kienu jsibu l-hena tagħhom jgħumu fil-baħar ikħal ta' dawn iż-żewġ bajjiet. Fil-Bajja ta' San Ġorġ, apparti l-kappella ddedikata lil San Ġorġ, kienu nbnew żewġ kappelli oħra privati, waħda fl-1833 min-nobbli Matteolo Cachia ddedikata lil Marija Għajnuna tal-Insara u l-oħra eżatt faċċata tagħha ddedikata lil San Ġużepp, mibnija fl-1871 min-nobbli Emanuele Vincenzo Zammit. Ma' dawn it-tliet knejjes żgħar li semmejna kienet inbniet knisja ċkejkna oħra fl-inħawi tal-Bajja s-Sabiħa, preċiżament fit-triq li kienet twasslek għar-raħal taż-Żurrieq. Din il-knisja ddedikata lis-Sagra Familja inbniet fl-1864 minn flus li diversi nies li kienu jgħixu f'dawn l-inħawi ġabru, l-aktar nies ta' nobiltà li kienu jkunu hawn fix-xhur sajfin. L-imħuħ wara l-bini ta' din il-knisja kienu Dun Antonio Albanese u l-perit Luigi Doublé li għamel il-pjanta tagħha. Insibu li din il-knisja ċkejkna serviet bħala l-ewwel knisja viċendarja ta' Birżebbuġa, fejn naraw li fiha kienu jiġu amministrati diversi sagramenti li wara kienu jiġu rreġistrati fil-parroċċa ta' Santa Marija fil-Gudja. L-irħula ta' Ħal Far u Benajsa wkoll kellhom il-knejjes tagħhom. F'Ħal Far, il-knisja kienet iddedikata lil Sant'Anġlu u nbniet fl-1702 mill-Baruni Vincenzo Viani, maġenb palazz f'nofs l-artijiet kbar li kellu f'dawk l-inħawi. Sfortunatament, din il-kappella ġiet imġarrfa waqt attakk mill-għadu fit-Tieni Gwerra Dinjija. L-ewwel kappella f'Binajsa iddedikata lill-Kunċizzjoni inbniet fl-1822 minn Dun Ġakbu Gawċi miż-Żurrieq, u erbgħin sena wara, fl-1862, reġgħet inbniet mill-ġdid fis-sura li narawha llum. Hija l-unika kappella li sal-lum għadha ssir il-festa tagħha kull tmienja ta' Diċembru. Hawn ikun tabilħaqq interessanti li nsemmu l-isem tal-Professur Monsinjur Pietru Pawl Sajdon, li għal bosta snin kien ir-rettur ta' din il-kappella u kellu dar għall-mistrieħ ftit 'l isfel minnha, fejn fiha kien għamel ix-xogħol ta' traduzzjoni tal-Kotba Mqaddsa mil-lingwi oriġinali Grieg u Ebrajk għall-Malti. Iktar ma bdew jgħaddu s-snin, il-popolazzjoni bdiet dejjem tiżdied, mhux biss tal-vileġġanti tas-sajf imma anki ta' dawk in-nies li kienu jgħixu f'dawn l-inħawi s-sena kollha. Wieħed mill-vileġġanti tas-sajf kien propju il-Kanonku Bormliż Dun Spiridione Penza li kellu d-dar tiegħu fil-Bajja is-Sabiħa fejn fiha kien jinżel għall-mistrieħ tiegħu fix-xhur sajfin. Dan is-saċerdot twajjeb waqt li kien ikun Birżebbuġa għall-btajjel tiegħu Kien jieħu ħsieb il-bżonnijiet spiritwali tan-nies li kienu jgħixu fl-inħawi. Kien jinqeda bil-knisja ċkejkna tas-Sagra Familja peress li l-kappelli l-oħra kienu kollha privati. U minn din id-daqsxejn ta' kappella beda bil-mod il-mod jiġbor l-ewwel komunità li aktar tard fis-snin twaqqfet f'parroċċa. Tant kien sar iħobb lil Birżebbuġa li fl-1893 kien irregala lil dan il-poplu inkwadru mill-isbaħ impitter biż-żejt fuq it-tila li jirrappreżenta lil Marija Addolorata u li kien inżamm fil-knisja tas-Sagra Familja. Il-problema li kienet ta' uġigħ ta' ras kbir għal Dun Spear kienet illi meta dan kien jerġa' lura lejn Bormla wara li jgħaddi s-sajf, kien iħalli ammont ta' persuni warajh, ta' familji f'Birżebbuġa li kienu jgħixu matul is-sena kollha hawnhekk. U dawk li jkunu mingħajr assistenza ta' saċerdot, ngħidu aħna xi ħadd qed imut, ma kienx jilħaq ikollu s-sagrament tal-Wisla tal-Morda, jew it-trabi li kienu jitwieldu, jkunu sa jmutu ma jkollhom ma jkunux ġew mgħammda. Dan kien jinkwitah bil-kbir lid-Dun Spier. U ma ninsewx oħra, illi biex kien jiġi xi saċerdot biex jassisti 'l xi ħadd f'Birżebbuġa, riedu jmorru f'irħula fil-qrib, ngħidu aħna l-Gudja jew Ħal Għaxa. U m'għandniex xi ngħidu, t-trasport dak iż-żmien ma kienx bħal-lum, biex tmur iġġib saċerdot minn dak ir-raħal, trid tmur bil-karettun jew bil-karozzin, għandek ammont ta' ħin biex tmur u biex tiġi, u ma kienux jilħqu l-assistenza ta' saċerdot. B'hekk naraw illi kienet ħafna meħtieġa l-bżonn illi f'Birżebbuġa jkun hawn almenu saċerdot permanenti. Għalhekk, iktar ma beda jgħaddi ż-żmien, il-knisja, jew aħjar il-kappella tas-Sagra Familja, bdiet tinħass żgħira għall-popolazzjoni li kienet dejjem tikber, l-aktar fix-xhur sajfin. Din kienet problema oħra li bdiet tinkwieta lil Dun Spear, u għalhekk qatagħha li jibni knisja ikbar bil-għan li hekk kif tkun lesta jitlob lill-awtoritajiet ekkleżjastiċi sabiex tiġi mwaqqfa bħala parroċċa. Il-post fejn tinbena l-knisja l-ġdida kellu jkun proprju hawn fi Triq il-Knisja li f'dak iż-żmien kienet sempliċiment trejqa li ma tinfed għal imkien u ma kellha ebda isem. Fuq dan is-sit fejn illum insibu din il-knisja kien hawn tliet remissi li kienu proprjetà tan-nobbli Paulino Attard Montaldo. Dawn kienu jinfdu ma' ġnien kbir u mad-dar lussuża li l-istess nobbli kien għadu kemm bena fil-bajja s-sabiħa. Kienu proprju dawn ir-remissi foqra li kienu jintużaw bħala stalel ta' żwiemel li ġibdu saħansitra l-attenzjoni ta' Dun Spier Penza sabiex flokhom jibni d-dar ta' Alla. Dlonk, Dun Spear, kien ftiehem mas-Sid sabiex jikri remissa waħda bil-għan li jibdilha fi knisja. F'qasir żmien, din l-istalla taż-żwiemel inbidlet fi knisja żgħira, li diġà kienet ikbar mill-kappella tas-Sagra Familja. Minkejja li fqira u nieqsa kważi minn kollox, din il-knisja ddedikata lil Marija Addolorata ġiet miftuħa u imbierka nhar l-erbatax ta' Awwissu tal-1907. Ftit inqas minn tliet xhur wara, proprju nhar is-seba' ta' Novembru tal-1907, Dun Spier Penza kien kiteb rikors lill-Isqof Pietru Paċ sabiex Birżebbuġa ssir parroċċa. F'dan ir-rikors interessanti naraw li l-popolazzjoni fl-inħawi kollha ta' Briżebbuġa F'dik il-ħabta kienet tammonta 657 ruħ li kienu mxerrdin f'madwar 132 dar u li fix-xhur tas-sajf kienu jiżdiedu b'madwar 1,000 villeġġjant. Rikors simili kien sar nhar is-sittax ta' Novembru minn Dun Alwiġ Albanese li kien ir-rettur tal-Kappella tas-Sagra Familja. fejn dan, ukoll, kien ħeġġeġ sabiex il-Knisja l-ġdida tad-Duluri titwaqqaf bħala parroċċa. Ta' interess hu li naraw li mal-firma ta' Dun Alwiġ hemm il-firma ta' 22 persuna oħra li kienu jafu jiktbu u li kienu jgħixu fil-viċinanzi ta' din il-kappella. Ġara li din ir-remissa li fil-bidu għal Dun Spir kienet biżejjed malajr saret waħda żgħira għax Dun Spir kien fem li sabiex il-Knisja tkun tista' taqdi l-ħtiġijiet ta' parroċċa trid tkun ikbar bilan li sservi wkoll il-ħtiġijiet amministrattivi. Barra minn hekk, knisja parrokjali għandha jkollha dehra tabilħaqq ta' knisja u mhux sempliċiment remissa. Għalhekk, Dun Spear reġa' tkellem mal-proprjetarju n-Nobbli Paulino Attard Montaldo u talbu ż-żewġ remissi l-oħra bil-għan li jkabbar il-knisja. Aktar tard naraw li dawn iż-żewġ remissi flimkien mal-art tagħhom kienu nxtraw għas-somma globali ta' 332 lira sterlina. u dan seħħ permezz ta' kuntratt quddiem in-Nutar Enrico Saidon nhar l-erbatax ta' Ottubru tal-1912. Ara, meta niġu biex nitkellmu fuq il-Knisja tad-Duluri, irridu nżommu f'moħħna illi din il-Knisja għamlet avvanz verament kbir f'perijodu daqstant qasir. U dan nistgħu nattribwuh mhux biss għal Dun Spier Pants imma anke għal villaġġanti nobbli li kienu jkunu hawnhekk fix-xhur tas-sajf. Naraw li dik ir-remissa li kienet diġà kappella kienet Tniffdet minn wara maż-żewġ remissi li kien hemm maġenbha sabiex il-kappella ħadet il-forma ta' T, tal-ittra T. U fuq wara kienu bnew, fuq kull naħa fuq wara kienu bnew żewġ sagristiji żgħar li għadhom hemmhekk sal-lum. Imbagħad fil-ġnub tal-kappella kienu inbnew żewġ terrani għaliex Dun Spier ħaseb li sabiex knisja taqdi l-funzjonijiet ta' parroċċa trid jaħseb għall-affarijiet amministrattivi minn fejn ħa titmexxa l-parroċċa. U lura nbnew żewġ terrani li kienu tlestew fl-1909 u l-imgħallem tagħhom, il-bennej tagħhom kien ċertu Spiridione Balzan. Imbagħad, wara dan kollu, Dun Spir ma kienx kuntent, għaliex? Għaliex il-faċċata ma kinitx dik ta' knisja imma kienet dik ta' remessa u għalhekk kienet inbniet il-faċċata tant sabiħa li naraw illum fuq stil doriku, Din il-faċċata kienet tlestiet f'Jannar tal-1910 u kienet ġiet imħallsa mit-tabib Tommaso de Majo Pisani u mill-mara tiegħu Marjana, skont kif hemm miktub anke mal-faċċata tal-istess knisja. Kienu saru diversi avvanzi oħra, fosthom artal tal-injam, inkwadru titulari, Għan piena miġbura mill-Imħallef Zaccaria Roncalli, Via Sagra, flimkien ma' diversi oġġetti oħra, l-aktar li kienu meħtieġa. Kollox sempliċi u xejn gwapp, però kollox kien qed isir bi ħsieb. u b'għaqal. Dun Spir issa kien ġie maħtur mill-Isqof Pietru Paċ bħala delegat tiegħu sabiex jieħu ħsieb it-twaqqif tal-parroċċa. Miegħu, minn nhar it-22 t'Awwissu tal-1910, kien ingħaqad il-Kanonku Dun Karm Buġelli, li bħalu kien minn Bormla. u li kien intbagħat mill-Isqof Paċ bħala Vigarju Kurat tal-Knisja tad-Duluri. Il-festa titulari tad-Duluri bdiet tiġi ċċelebrata fit-Tielet Ħadd ta' Settembru u saret għall-ewwel darba fl-1908. Il-festa titulari tad-Duluri kienet issir b'mod dinjutuż Sa sa minn qabel Birżebbuġa saret parroċċa. Naraw li kienu jinġiebu fost l-aqwa predikaturi, il-funzjonijiet fi knisja kienu jkunu akkumpanjati mill-orkestra u fuq barra anke kienu jkun hemm il-baned mistiedna, jissemmgħu ħafna il-baned ta' Ħal Luqa. Kienu jkun hemm ukoll in-nar filwaqt li f'dak li għandu x'jaqsam bħala tiżjin fit-toroq, ix-xatt tal-Bajja s-Sabiħa, it-triq tal-knisja tad-Dururi u anke dik il-pjazza fejn illum hemm il-forn tal-ħobż, Kienu jintramaw diversi ginna tal-ħaxix, pavaljuni u affarijiet oħra li kienu popolari dawk iż-żmien. Il-faċċata tal-knisja kienet tinxtemm bit-tazz taż-żejt, peress li f'dak iż-żmien ma kienx hawn elettriku, u t-toroq ovvjament kienu jinxtarew bil-fanali filwaqt li l-knisja minn ġewwa kienet tinxtemm bix-xemgħat. Ta' interess li naqraw deskrizzjoni tal-festa titulari ta' Marija Addolorata tal-1909, kif tinsab miktuba minn idejn Monsinjur Spiru Penza stess. Il-festa bdiet bi tridu immexxi minn Monsinjur Francesco Marmarà. Nhar il-festa, fis-sitta ta' filgħodu, u d-disa bi tqarbin minn Mons Marmarà. Fid-disa u d-disa kantata bil-mużika ċċelebrata mill-Kanonku Onorarju Dun Achille Refalo, assistit minn Dun Ġużeppe Farrugia miż-Żurrieq u mis-Sudjaknu Giovanni Saliba kuġin ta' Monsinjur Pensa. It-Tieni Għasar ġie ċċelebrat mill-istess saċerdoti. filwaqt li għall-quddiesa u l-għasar Dun Angelo Azzopardi assista fil-kapaċità ta' ċerimonjier. Il-paniġierku sar minn Dun Ġużeppe Farrugia filwaqt li l-mużika tmexxiet mis-Sur Salv Buttigieg minn Bormla. Però fost l-aktar mumenti importanti, Kien dak li seħħ nhar is-sbatax ta' Awwissu tal-1910, meta dakinhar il-poplu fqajjar ħareġ bi ħġaru sabiex jilqa' għall-ewwel darba il-miġja tal-vara titulari tad-Duluri, li kienet ingħatat b'rigal lill-Knisja mill-Kanonku Onorarju Dun Achille Refolo. Nistgħu ngħidu L-ilmiġja ta' din il-vara qanqlet entużjażmu kbir fost in-nies, u nhar it-tmintax ta' Settembru tal-1910 ġiet iċċelebrata l-ewwel festa titulari b'din l-istatwa. Dawn l-avvanzi kollha li saru wasslu għall-iktar ġurnata storika u importanti għal dan ir-raħal. dik li hija d-disgħa ta' Settembru tal-1913 meta dakinhar Birżebbuġa ħadet il-magħmudija tagħha. Kien proprju f'dan il-jum meta ġewwa l-Palazz Arċiveskovili fil-Belt Valletta, l-Isqof Pietru Paċ ħareġ id-digriet li permezz tiegħu Firet l-inħawi ta' Birżebbuġa mill-parroċċi taż-Żurrieq, Gudja, Ħal Għaxaq u Marsaxlokk, u għolla l-Knisja tad-Duluri għad-dinjità ta' parroċċa awtonoma. Barra minn hekk, ġimgħa wara, eżattament nhar is-sittax ta' Settembru, l-istess Isqof ħareġ ittra pastorali li nqrat fil-knejjes kollha tad-djoċesi, sabiex ixandar it-twaqqif tal-parroċċa l-ġdida. F'din l-ittra naraw li l-Isqof Paċ kien ħatar lill-Kanonku Dun Karm Buġelli bħala l-ewwel Kappillan ta' Birżebbuġa. Barra minn hekk kienu anke ġew identifikati l-limiti tal-parroċċa l-ġdida skont pjanta imħażża minn Antonio Emilio Calleja. L-ewwel snin tal-parroċċa ma kienu snin faċli minħabba l-fatt li ftit inqas minn sena wara kienet faqqgħet l-ewwel gwerra dinjija u Malta kienet art importanti għall-Alleati. Dan kollu imbagħad segwa b'diversi żviluppi li waslu sabiex il-popolazzjoni żdiedet b'mod drastiku. L-Ammiraljat Ingliż mill-ewwel intebaħ bl-importanza strateġika li kellha l-bajja kennija ta' Kalafrana, u għalhekk, il-Gvern Ingliż iddeċieda li jibni torpedo depot għall-ħażna tat-torpedoes proprju f'din il-bajja. Iktar tard, il-preżenza ta' diversi sottomarini Ġermaniżi fil-Mediterran wassal sabiex l-Ammiraljat joħroġ il-permessi kollha meħtieġa sabiex ir-Royal Naval Air Service tibni bażi għall-ajruplani tal-baħar fil-Bajja ta' Kalafrana bil-għan li jwettqu xogħol ta' sorveljanza mill-ajru fil-Mediterran. Dan kollu wassal għall-bini ta' diversi mħażen u skallijiet kbar għal dawn l-ajruplani. u f'qasir żmien Kalafrana żviluppat f'bażi navali mgħammra b'kollox, inkluż il-barracks fejn kienu jgħixu s-suldati. Fl-istess sena, fl-1914, il-kumpanija Shell ħadet biċċa art kbira fl-inħawi magħrufa bħala Tan-Nagħaġ. fejn bdiet tibni impjant kbir għall-ħażna taż-żejt industrijali. Madankollu, nhar is-26 ta' Jannar tal-1923, kien ġie inawgurat il-mitjar militari ta' Ħal Far. Dan l-iżvilupp kollu, li seħħ f'inqas minn ħames snin, kien il-kaġun li wassal għal żieda drastika fil-popolazzjoni ta' Birżebbuġa. Peress li t-trasport ma kienx bħal tal-lum, il-ħaddiema li bdew jaħdmu f'dawn il-postijiet li semmejna bdew jinżlu joqogħdu f'Birżebbuġa flimkien mal-familji tagħhom sabiex b'hekk ikunu qrib il-post tax-xogħol li kien jipprovdilhom l-għixien. Dan l-iżvilupp kollu wassal sabiex f'Birżebbuġa tikber il-popolazzjoni sewwa. U dan kien il-fatt illi reġa' bdiet tinħoloq problema għall-fatt illi Duncan Bugelli beda jara illi qed tikber il-popolazzjoni u l-knisja saret żgħira wisq għall-ħtiġijiet tal-poplu u ra li jagħmel rikors lill-Kurja sabiex tinbena knisja oħra parrokkjali, din darba ikbar milli hi, minn dik li kien hemm, biex tilqa' għall-ħtiġijiet tal-poplu ta' dak iż-żmien u dawk li se jiġu għall-futur. B'hekk naraw li l-knisja issa kibret, dik li hija bħala dik li hija struttura, Għal dik li hija llum, biex taqdi l-ħtiġijiet tal-lum. Dan ir-rikors sar nhar l-għaxra ta' Settembru tal-1917 u kien ġie milqugħ mill-Isqof Mauro Caruana nhar it-tnax ta' Diċembru tal-istess sena. Minnufih, il-Kappillan Bugelli beda l-ġbir tal-flus. Però, peress li kien hawn ħafna faqar, il-ġbir tant kien żgħir li l-Kappillan kien neħħa kull tama li xi darba jara din il-knisja tinbena. Iktar tard, nhar it-tmintax ta' Marzu tal-1921, il-Kappillan Bugelli kien irreżenja minn Kappillan sabiex ikun jista' jikkontesta l-ewwel elezzjoni ġenerali minn wara l-għoti tal-Kostituzzjoni l-ġdida mal-partit Unione Politica Maltese immexxi mill-Monsinjur Panzavecchia bil-għan li jiddefendi l-fqir u l-batut. B'riżultat ta' dan, Birżebbuġa għamlet kważi tliet snin mingħajr kappillan u f'dan il-perjodu kien intbagħat Dun Ġużepp Delia bħala vigarju kurat sakemm jinħatar kappillan ġdid. Nhar it-Tlieta ta' Frar tal-1924, Dun Anġlu Fenech minn Ħal-Lija kien ħa l-pussess bħala t-tieni kappillan ta' Birżebbuġa. Kien wiret parroċċa ġdida u nieqsa minn kollox. Però ma qatax qalbu u fiss beda jaħseb sabiex jibni knisja akbar. L-art fejn illum insibu mibnija l-knisja parrokkjali l-ġdida fl-inħawi magħrufa bħala tal-Brolli dari kienet għalqa imsejħa ta' Dokkiena li tajjeb ngħidu li ċ-ċens tagħha kien imur għall-knisja ta' Sant'Anġlu f'Ħal Far. Il-Kappillan Fenech kien tefa' propju għajnejh fuq din l-art għax kien għaraf li maż-żmien ir-raħal seta' jkompli jiżviluppa madwar din il-medda ta' art kif fil-fatt huwa żviluppat illum il-ġurnata. Il-pjanta ta' din il-knisja kienet saret mill-perit Godwin Galizia fuq stil Romanesk. Il-bidu tal-bini tagħha seħħ proprju nhar il-Ħadd 14 ta' Marzu tal-1926, meta dakinhar il-kappillan Fenech flimkien ma' diversi parruċċani, qabeż ħajt tas-sejjieħ u daħal ġo għalqa fejn f'nofsha waħħal salib li kien jindika l-post fejn 'il quddiem kellu jiġi l-artal maġġur. Dakinhar beda t-tħaffir għall-pedamenti sabiex b'hekk nistgħu ngħidu li din il-ġurnata tat bidu għall-25 sena storja li matulhom il-Knisja Parrokkjali preżenti. Ħadd, inkluż il-Kappillan Fenech m'għaddielu minn moħħu li l-knisja l-ġdida ma kinitx ser tkun iddedikata lil Marija Addolorata bħall-knisja l-antika. Però, kienet ix-xewqa tal-Isqof Mauro Caruana li l-knisja l-ġdida tkun iddedikata lil San Pietru. U hekk naraw li f'waħda mil-laqgħat li l-kappillan kellu mal-Isqof, dan tal-aħħar għarrfu bix-xewqa tiegħu. Però, naraw li sfortunatament, Il-ħsieb tal-Isqof ma kienx intlaqa' tajjeb minn kulħadd, tant li kienet inqalgħet polemika żgħira fost il-parruċċani għar-raġuni li l-parroċċa ma kinitx ser tibqa' ddedikata lill-Madonna. Meta ġiet biex titqiegħed l-ewwel ġebla, qabel kienet id-Duluri, u l-poplu Ma qalux, ma qalulhomx, ma qalulniex sa ssir San Pietru. U meta saret l-ewwel ġabla, u taw l-isem ta' San Pietru, kemm kemm ma qamx ftit tal-argument. U meta ġiet il-ġurnata biex titqiegħed, għajnejna u Ġużeppi Camilleri. Sewa, dak li kien fil-mużew. Iva. Sewa, prosit.

Qallu, Monsinjur, qallu, il-left hand u r-right hand tiegħi dawn. Proset, ħaj, nifirħilhom. Mela oqgħod wieħed ilha u ieħor la, imxu mmorru. U ma tlajna. U kif tlajnaw, min beda jinżel u jgħanna. U mbeda jitlaq l Però, minkejja kollox, ix-xogħol fuq il-pedamenti tkompla, sakemm wasal il-jum li fih ġiet imqiegħda l-ewwel ġebla tat-tieni knisja parrokkjali ta' Birżebbuġa. Ninsabu proprju fl-eqdem parti tal-knisja parrokkjali, fil-kappellun tar-Rużarju fejn, taħt wieħed mill-pilastri maġġuri, Insibu l-ewwel ġebla. Din ġiet imqegħda bl-aktar mod solenni nhar il-Ħadd 26 t'Awwissu tal-1926 mill-Isqof Mauro Caruana fejn dakinhar il-poplu kollu inġabar sabiex huwa wkoll ikun parti minn dan l-avveniment hekk storiku. Dakinhar l-Isqof Dom Mauro Caruana Kien assistit miċ-ċerimonjier tiegħu Monsinjur Antonio Bonnici, flimkien mal-Monsinjur Dekan Giuseppe De Piro u Mons Jan Battist Buhaġar. Jingħad li preżenti kien hemm ukoll l-ewwel Kappillan Dun Karm Bugelli. Il-post fejn kienet ser titqiegħed l-ewwel ġebla kien ġie armat b'diversi antarjoli Bnadar ta' Malta u tal-Union Jack flimkien mal-idna tal-ħaxix. Minkejja l-polemika żgħira li kienet inqalgħet minħabba l-bdil fit-titular, ma kien inqala' l-ebda saram. Imbagħad l-Isqof libes l-ilbies pontifikali u bierek il-pedamenti kollha tal-knisja. Wara mar fuq il-post tal-ewwel ġebla fejn hemm iffirma pergamena b'kitba bil-Latin, li flimkien ma' xi medalji u diversi muniti oħra tpoġġew taħt din il-ġebla. Imbagħad, il-Perit Ġużeppe Terreni firex kazzola bit-tajn filwaqt li l-Isqof bierek il-ġebla u sammarha f'postha. Din il-knisja ħadet 25 sena sakemm tlestiet, fosthom tliet snin li kienu interrotti bil-gwerra. L-ewwel bennej kien Mastru Indrì Vassallo, magħruf bħala Żlejku, minn Ħal Luqa, u ftit wara daħal jaħdem miegħu l-Imgħallem Ġużeppi Galea li kien minn Binajsa. Aktar tard fis-snin, flok dawn il-bennejja kienu kompla x-xogħol l-Imgħallem Karmenu Zerafa minn Birżebbuġa. Il-parti ta' fuq tal-kampnar inbniet mill-Imgħallem Carmelo Sapiano. Wara l-bqegħid tal-ewwel ġebla tal-knisja, bdew jinbnew il-ħitan tad-dahar tal-knisja fl-istess ori, però wara ftit ta' żmien il-kappillan iddeċieda li l-ewwel ma kienet tinbena kienet id-dar tiegħu sabiex anke hu jkun iktar ikollu iktar post ċentrali minn fejn imexxi l-parroċċa. Imbagħad bdew mixjin bil-bini 'l quddiem lejn il-faċċata. Allura naraw li wara d-dar tal-kappillan tlesti bis-sagristija, imbagħad, il-kor u l-kampelluni u fl-aħħar is-saqaf tal-kursija l-kbir u l-faċċata. B'hekk, għalkemm mhux lesta mill-bini, il-kappillan Fenech kien talab permess sabiex il-ħnejja l-kbira li tivred il-presbiterju minn mal-korsija tiġi magħluqa bil-ġebel sabiex il-parti li kienet lesta setgħet tintuża għas-servizzi reliġjużi minħabba l-fatt li f'din il-parti biss kienet diġà akbar mill-Knisja tad-Duluri. Għalhekk, nhar id-29 ta' Mejju tal-1937 kienet ġiet imbierka din l-ewwel parti tal-knisja l-ġdida mill-Isqof Emanuele Galea li kien anke qaddes l-ewwel quddiesa fiha. Imbagħad, il-ġurnata li tibqa' msemmija fl-istorja seħħet proprju nhar Corpus Domini tal-istess sena, jiġifieri nhar il-Ħamis sittax ta' Ġunju meta dakinhar il-purċissjoni bis-Sagrament Imqaddes ħarġet għall-aħħar darba mill-Knisja l-Antika tad-Duluri u daħlet għall-ewwel darba fil-Knisja l-ġdida ta' San Pietru. Kien proprju dakinhar Meta s-sede tal-parroċċa kienet ġiet uffiċjalment trasferita mill-knisja l-antika għall-knisja l-ġdida, u allura t-titular tal-parroċċa inbidel għal dak ta' San Pietru fil-Ktajjen. Kien ġie magħżul l-ewwel Ħadd t'Awwissu sabiex fih tibda tiġi ċċelebrata l-festa titulari ta' San Pietru. peress li sa dak iż-żmien, fil-Missal Ruman tal-Knisja Kattolika, l-ewwel ta' Awwissu kienet is-Solennità ta' San Pietru fil-Ktajjen. Għalhekk naraw li l-ewwel festa titulari ta' San Pietru kienet ġiet iċċelebrata nhar il-Ħadd 7 ta' Awwissu tal-1937. Sewwa, il-festa kienet issir fuq skala żgħira. Kienet waħda żgħira ħafna sewwa, u dan għall-fatt li ma ninsewx li kienet qiegħda tinbena l-knisja. Jiġifieri l-ispejjeż kienu qed imorru l-iktar fuq il-bini tal-knisja, mhux jikkonċentraw fuq il-festi. Però xorta kienu jsiru festi sewwa, xierqa, ngħidu aħna kienet issir kienu jsiru il-tridijiet, isir tedew, it-tranżolazzjoni, bir-relikwa, Nhar il-festa filgħodu ssir il-Quddiesa Solenni bil-paniġierku, kienu jiġu l-aqwa predikaturi. U ma ninsewx ukoll li kienet tindaqq mużika tas-Surmast eh, Lorenzo Gonzi. Jiġifieri kienet issir festa, mhux ma ssirx, però mhux skala fuq skala kbira. Imbagħad naraw li fl-1937 tkompla x-xogħol tal-bini fuq il-knisja fejn naraw li iktar tard kienu anke nħaddmu t-travi tas-saqaf il-kbir tal-knisja li sfortunatament però kienu baqgħu mal-art minħabba li kienet tfaqqgħet it-Tieni Gwerra Dinjija. Sfortunatament, ix-xogħol tal-bini kien waqaf għal erba' snin tul il-gwerra, però wara naraw li l-bini tkompla u dik il-ħnejja li kienet ġiet imbarrata li kienet tifred il-presbiterju minn Malkorsia kienet ġiet miftuħa sabiex il-knisja bdiet tintuża kollha. Wara li sar is-saqaf il-kbir tal-knisja, ix-xogħol tkompla fuq il-faċċata fejn anke nbnew it-torrijiet u l-frontuspizju u fl-aħħar inbena l-kampnar li ġie fi tmiemu fl-1951. Hekk kif tlesta x-xogħol fuq il-bini tal-knisja parrokkjali l-ġdida, il-kappillan Dun Anġ Fenech kien kiber fl-età u għalhekk nhar is-seba' ta' April tal-1952 temm 28 sena ta' ħidma f'Birżebbuġa sabiex inħatar Monsinjur tal-Katidral tal-Imdina. Kien kuntent li l-ħolma li kellu, dik li jara l-knisja lesta, ra ssir realtà. Minfloku, inħatar Dun Mikiel Spiteri, miż-Żejtun, li dlonk beda jaħdem sabiex jimla din il-knisja bl-aktar oġġetti li kienu neċessarji għas-servizzi reliġjużi. Jekk nagħtu titwila lejn il-knisja parrokkjali minn ġewwa, naraw li din tħaddan fiha diversi opri artistiċi li kollha saru fis-snin ta' wara. Il-moħħ wara ħafna minn dawn l-opri kien proprju l-kappillan Dun Ġużepp Minuti, li min-naħa tiegħu kien mexxa lil din il-parroċċa

u llum ir-raħal ta' Birżebbuġa żviluppa f'waħda mill-akbar parroċċi ta' Malta, b'popolazzjoni li tlaħħaq it-8,500 ruħ. Tul is-snin, l-aktar wara t-Tieni Gwerra Dinjija, twaqqfu diversi għaqdiet,

soċjali u anke kulturali li lkoll flimkien jiffurmaw ħolqa importanti min-nisġa tal-istorja kulturali ta' dan ir-raħal. Illum Birżebbuġa tista' tiftaħar mhux biss bil-kultura sportiva li tul is-sena kollha ssemma' l-isem tagħha fid-diversi dixxiplini sportivi li tipparteċipa fihom, imma anke fil-qasam soċjo-reliġjuż. fejn kull Ewwel Ħadd ta' Awwissu il-poplu ta' dan ir-raħal jiċċelebra b'mod mill-isbaħ il-festa titulari f'ġieħ il-patrun tiegħu San Pietru. Għalkemm ir-raħal inbidel permezz tal-bini ta' diversi toroq u oqsma ġodda ta' djar, u minkejja l-iżvilupp industrijali li sar, però, nistgħu ngħidu, li Birżebbuġa xorta waħda baqgħet iżżomm dik il-karatteristika li minn dejjem kienet tipikament marbuta magħha, b'ramla sabiħa, il-widien dejjem iħaddru, u l-poplu dħuli li hu magħruf għat-tjubija tiegħu. Dan tal-aħħar, bla dubju, jikkonfermah il-motto li Birżebbuġa ġġorr wara isimha, Paċi u saħħa lil kulħadd. Iż-żmien kompla għaddej u lum hawn aħna nistennew il-jum tad-9 ta' Settembru 2013 sabiex flimkien bħala komunità ħajja nfakkru l-ewwel ċentinarju minn meta dan ir-raħal tant tal-qalbna kiseb l-identità tiegħu. Jalla li dan il-jum ma jkunx biss il-qofol ta' ċelebrazzjoni simbolika, imma jkun ukoll il-kontinwazzjoni ta' ġrajja li seħħet sewwasew seklu ilu, meta xi ħadd kien emmen li dawk il-ftit djar sempliċi mxerrdin madwar erba' trejqiet setgħu jiżviluppaw f'parroċċa kbira u attiva. Dana kollu huwa xhieda ta' l-imħabba li l-parruċċani ta' kull żmien kellhom lejn din l-art sabiħa tal-mistrieħ. Mhux ta' b'xejn li diversi artisti u poeti, imnebbħin mis-sbuħija ta' dan ir-raħal, ħarġu xogħlijiet mill-aqwa. Se ntemmu b'poeżija miktuba fl-1989, propju 24 sena ilu, minn wieħed minn ulied dan ir-raħal. Poeżija li minnha nnifisha tħeġġiġna sabiex napprezzaw aktar il-ġmiel u l-wirt storiku kulturali li għandha x'toffri Birżebbuġa. Birżebbuġa, bajja sabiħa. Hekk laqqmek il-barrani milqut minn ċmielek. Għalik rewa l-bewsa tax-xemx hekk kif din bil-baħar titla'. Bajja kennija, bożża imħarsa, imħaddna bejn żewġ dirgħajn tal-art. Mill-eqdem żmien magħrufa u mfittxa kif jixhed ismek u l-fdal madwarek. Bajja ramlija, baħar kaħlani li ssaħħar u tbellaħ il-qtajja' biex matul xtajtietek ifittxu l-mistrieħ tagħhom. Fik, il-maħbubin żgħażagħ, f'telfa ta' ħolm fuq blat ta' wieħidhom quddiem baħar fiddien jintelqu taħt qamar mimli. Jien dejjem ħassejtni miġbud lejk. Ħabbejtek minkejja l-bidla. Sikktu l-kitarri u l-mandolini biex daħlu ħsejjes oħra. Deliqi tħarbtu, waqgħu l-irziezet, infetħu toroq u telgħu djar għan-nies li fix-xibka inqabdu tas-seħer tiegħek. Imma għalija bqajt kif dejjem, kif sirt nafek minn ċkuniti.